Illum għandna magħna il-Pawlu Psajra mill-Belt. Ħan nitkellmu daqsxejn fuq il-Belt, Pawl. Kemm tot illum inti, Pawl? Jiena għaddi kif għal 75 sena.
Twilid. Kemm jekk tgħix il-Belt imma? 75 sena li għandi kollox ta' mill-Belt. Minn dejjem. Minn dejjem. Twilid taw? Twilid il-Belt, eħe, mammet il-Knisja ta' San Duminku. Alright. Twilid fil-gwerra.
Dominikan mela?
Dominikan, eħe.
Però issa dal-aħħar, dal-aħħar insomma għadda ftit snin, mindu Santu Wistin saret parroċċa sirna, sirt parroċċa Santu Wistin. Fhimtek.
Xi jfisser għalik li tkun tgħix il-belt inti? X'inhu? Il-belt għalkemm għandna l-iżvantaġġi għal min hu anzjan bħali tat-Torġinu, jiena noqgħod f'appartament fejn għandi ħafna taraġ l-istess. Però hawn l-kumdità li tista' ssib kollox madwarek u kollox b'erba' passi u tilħaq tilħaq kollox.
Paw, jekk xi ħadd jiġi joffrilok opportunità, jgħidlek isma' jien ħantik villa sabiħa b'kollox barra mill-belt. Tmur, eh, immur barra mill-belt, però mhux ġo, mhux ġo villa, er, eh, pereżempju bħalissa kif semmejt qabel li għandi ħafna taraġ, nixtieq li, li kieku xi ħadd joffrili post fejn m'għandix taraġ, fejn nkun nista' ftaħt il-bieb, il-bieb u dħalt, dħalt ġo dari mingħajr ma, ma nitla' t-taraġ.
Konna qed nitkellmu fuq l-iżvantaġġi. Xi ssib aktar żvantaġġi apparti t-turġien? Forsi problemi ta' parking se ma narax. Problema ta' parking insibu nsib dejjem jien għax jiena nqatta' ħafna ħin barra l-belt immur għand it-tifla u meta niġi lura rrid nagħmel xi ħmistax-il minuta jew iżjed għalkemm Għandna suppost il-sinjali fejn nipparkjaw aħna. Xi kultant ikun hemm anki nies barra mill-belt li jabbużaw li jipparkjaw hemmhekk u xorta ma nissibux nipparkjaw. Allura li rrid nagħmel, noqgħod fil-karrozza sakemm jagħlqu l-ħwienet filgħaxija wara s-sebgħa meta jibdew jitbattlu xi postijiet u jkolli nidħol nidħol flokhom. Dik hija waħda mill-problemi tal-parking. X'vantaġġi għandek però mbagħad? Jekk toqgħod il-belt, tkun toqgħod hawn, x'vantaġġ għandek? Il-vantaġġ li għandna li jiena pereżempju kull meta noħroġ mid-dar, waħda mill-ħarġiet tiegħi tkun il-barakka ta' fuq. Li tmur fil tittawwal mill-gallerija għandek arja, għandna aktar ġonna, għandna ħġin ta' ħelsing, il-barakka t'isfel, Anke tkun tixxi l-port li ma nidejjaq qatt narah. Nidħol San Ġwann napprezza r-rikkezzi li hemm ġo San Ġwann u mużewijiet u arkitettura. Għandna ħafna vantaġġi.
Kwistjoni li dejjem nisimgħu. Daqqa tal-belt jgħidu, daqqa tal-fujjana. L-irjun ta' min hu?
Jiddependi fuq liema rjun qed nitkellmu. Jekk kienu qed nitkellmu fuq l-irjun li hemm fil-Funtana intu dieħel il-Floriana, dak jista' jkun tal-Floriana. Aħna għandna ħafna, jekk iddur mal-belt tara ħafna rjuni, ħafna rjuni, statwi ta' rjuni. Jekk nitkellmu fuq l-irjun li hemm fuq il-bandiera tal-belt, dak huwa parti mill-irjun li kien hemm fuq il-coat of arms ta' Gran Mastru La Valette. Dak huwa tal-Belt. Għalkemm issa jekk qed nitkellmu fuq l-iljun tal-Furjana, il-Furjana għadhom reċentement, għax qabel ma kienx, irnexxielhom idaħħlu l-iljun fuq il-logo tagħhom. Imma dak mhux l-iljun ta' Florjani jew ta' De Vilhena. Iridu jdaħħlu l-iljun, idaħħlu l-iljun. Oriġinarjament tal-Belt. Tal-Belt, l-iljun tal-Belt.
L-iljun tal-Belt. Kwistjoni il-qala' dal-aħħar issa reġgħet, il-funtana tat-Tritoni, dik fejn qiegħda? Il-belt jew il-funtana? Il-funtana tat-Tritoni għadu kif ġie spjegat mill-Ministru Herrera, illi l-funtana qiegħda fuq il-fortifikazzjonijiet tal-belt. Allura l-funtana qiegħda ġol-belt. Fuq l-internet inti ktibt li inti vallettan. Ma tantx nisimgħuha dil-kelma. Xi tfisser li tkun vallettan? X'inhi hija dil-kelma?
Ħafna nużawha belti u beltin. Jien nixtieq pereżempju bħal jien naf nies mill-Għli jsejħulhom Sengleani, bit-taslima Slimiżi, Ħamrun Ħamruniżi. Belti tista' tkun minn kwalinkwa belt u tissejjaħ Belti. U allura iddeċidejt li barra li l-belt hawn iktar irġiel jisimhom bħali, ridt ukoll niddistingwi minn nies li jisimhom bħali oħrajn. Paul, għalxiex għandek din il-mħabba kbira lejn il-belt? X'jiġbdek l-aktar lejha?
Naħseb li t-twelid tiegħi ġo fiha, it-trobbija tiegħi, il-Vallettani li għamlu isem għal Valletta u għal Malta u għall-istorja li ġejja minn żmien il-Kavalieri, minn żmien La Vallette, li dejjem għamlitni kburi li jien Vallettan.
Valletta Eighteen, bħalissa għaddejjin fiha, xi tfisser għalik din? Valletta Eighteen hija ħolma li ġiet fuqna, ma konniex qed nistennewha, fl-2012 meta Malta ġiet ġiet iddeċedew li fis-sena 2018 tkun il-Belt Kulturali Ewropea, għalina speċjalment, għall-Maltin kollha, Kienet xi ħaġa ta' ferħ, però għalina l-Beltin kienet xi ħaġa li nħarsu 'l quddiem għal dis-sena biex niċċelebrawha b'ħafna affarijiet sbieħ, b'ħafna affarijiet kulturali u kuntenti ħafna li l-Belt ġiet magħżula li tkun Belt Kapitali Ewropea Kulturali.
X'jagħmlek iktar kburi inti mill-belt?
Jiena waħda mill-affarijiet li jagħmluni kburi huwa t-tim tal-futbol tagħna tal-belt. Meta rbaħna ħames tazzi, sitt tazzi, tazzi li kienet darba ta' mitt sena li rħadnihom it-tnejn u. Centenario. Centenario, Centenary Cup u tazza oħra. U di li Malta, li l-Belt ġiet nominata biex tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Dawk huma tnejn mill-affarijiet li jagħmluni kbir li jiena Valettan. Pawlu, nirringrazzjak u nawguralek aktar għomor sabiħ fil-Belt sabiħa tagħkom, il-Belt Valletta. Grazzi lilek.